Di waħda minnu. Aħna konna fejn sa' sabateo dak iż-żmien, qed ngħidlek jiġifieri late 80s. U organizzajna competition bejn jiena ħejja u erboħra. Konna jinna ġejjin biedi li ħanamlu ħanamlu li kbir. Is-sibt ma jdejqana ħadd id-dar għandhom jisfel kanna. Insomma, biex ma ntellix, tajna, jiena kontrik da kontra da, u l-ewwel logħba jiena kontrik u tlift l-ewwel logħba u jiena kelli anke players kont nisbaħom jiena għalhekk kont tifissat u tlift l-ewwel logħba ġifieri qlajt. Imbagħad da żob ta' ballun. U ħabbattu bir-rabja u kissirtu. U l-unika ballun li kellna ta' sabadeo. U daħija u sħabi ma il-lostja xamlu, għattilom u bi, għammu nixilkom ballun.

Il-bieb ta' barra tal-bitħa, għax bejn tidħol mill-bib ta' barra tagħna. So għandek l-entratura, bib tal-bitħa, il-bitħa u mbagħad fejn konna nilagħbu aħna games room. Astjala antika. U eh. huma immaġina u palazzo, palazz antik. Ehm, isek tħad fojer minn daw il-butik hotels illum. Kif tidħol hekk għandek dik l-intrata u saqaf ma jkollok, eh, kula l-alla. Insib il-ħuti u l-daw. Jgħajtu miegħi. Qed jgħajtu ma' xi ħadd li kien qed fix-xaħt fuq li sakkarhom, imma li li qed joffendu. U qed ikellimhom lura u jien ġej lura bil-balun, sopp qed jgħajtu. Sewwa, u qed narhom qed kif taħtu u rawni, ġifiri, l-istoria kienet li, li jien sakkartom hemm. So, u bdejt nitfalhom l-ilma minn fuq, mix-xaf tal-bitħa. Bdejt ninkijom u kelmu li xulxin ħażin. Jien naf li mhux jien kont, tifhem? Issa għattilhom forsi kien Mario, ta' ma ġabna jew hekk imma huma qed jgħidu li jien ostja. Dik waħda, waħda, waħda mill. Ġifier affarijiet li ġraw mhux mhux dwal u binar u niftakar imbagħad dakinhar stess. Għadna ma lissa nfittxu d-dara x'hemm xi ħadd u missier dilettant tal ehm, tal-armi tal-kavallieri ta' Malta u xwabel u storju u hekk u kulħadd qawwa xabla xi lanza u l-alla. Xew għamilna, sħajna jien naf ta' daw ta' jien blajtin. U ndur id-dar, id-dar kbira kull. Qod iddur biex xwabel biex insibu l-ost. U ma sibna nħadd. U l-banju kien kien bl-ilma pereżempju tinħas jinħasem missieri u ma jbattax l-ilma. U nfittxu biex xwabel ġorġu. U ma sibna ħadd, mbagħad għadna taf x'nagħmlu. Għadna issa naqbdu l-żrabi, kemm għandna żrabi naħna bejnietna ma niftakarx eżatti kif kien. Ehm, nagħmluhom hawnhekk fl-entrata, nagħmluhom pattern li aħna nafuh. U noħorġu nagħbu barra. Insakru għax jekk hawn gows, jekk hawn xi ħadd, sa jgħaddi bil-forsu sa jfiskeċi. Hekk kien, hekk kien il-pjan. Uħriġ nilagħbu noli u daqqa joġ l-għalla kienet waslet uħti mbagħad mix-xogħol, uħti kienet taħdem is-sibtijiet. Waslet waslet mix-xogħol

Imma ta' zraben le mbagħad ta' zraben kien post. Kien wara wara li jattilhom jiena mort nixilkom il-blala, men mhux jien kont. Imma xi ħadd kien. Mela allura xi ħadd id-dara jen fiċċuh dik kollox wara, wara li ġejt. U di l-idea tiegħi kienet ta' zraben għattilhom mela kaw xi ħadd. Nagħmlu di zraben, nagħmlu lu trepp. Ma kienx hemm fejn joħroġ ħadd. Le. Ġifieri da. Ma naħsibx jista' jkun ta' Jien naf xaħt jaqbes minn bejta li ħor imma jien l-alla naf ma nafx. Għalina dak il-ħin ġifiri kienet weird. Kienet weird, wicked u wild, għaxa ta' kem għalla jatna u rżaqna ma tħalġi dar. Kellek xie esperienza tal-paranormal jew xi ħaġa inspjegabbli jew nkella UFOs? Tixtieq taqsama magħna? Jekk iwa, ikkuntatjana fuq daw il-links li ħantukom.